Олунньу ый үс күнүгэр библиотекаҕа көрсүһүү диэн ааттаах тиэлиги айар-суруйар талааннаах олохтоохторун кытары олус истиҥ көрсүһүүнү ааҕымта модельнай библиотека библиотекаря Сардаана Николаевна тэрийэн ыытта. Бу көрсүһүүгэ айар кут абылаҥа түмсүү чилиэннэрэ Сивцева Светлана Петровна, Кириллин Иннокентий Афанасьевич, Лукина Татьяна Петровна, Осипова Татьяна Никитична ыалдьыттаатылар. Ыалдьыттарбыт үөрэнээччилэргэ бэйэлэрэ айбыт хоһооннорун ааҕан иһитиннэрдилэр, боппуруостарга эппиэттээтилэр. Сардаана Николаевна түмсүү туһунан билиһиннэрдэ. Мэҥэ Хаҥалас библиотекатын электроннай көрүҥүнэн киирбит олохтоох ааптардар суруйбут кинигэлэрин айымньыларын көрдөрдө. Түмүккэ үөрэнээччилэр уонна олохтоох ааптардар икки хамаанданан арахсан бэриллибит тыллартан тутатына хоһоон айдылар тус бэйэм уонна сэттис кылаас коллективын аатыттан Сардаана Николаевнаҕа махталбытын тиэрдэбит Оттон Дима Исаков диэн билигин куоракка студенныы сылдьар уол хоһооннорун киллэрбиппитэ. Кини эмиэ оскуолаҕа сылдьан, эһиги курдук саастаах сылдьан, элбэх баҕайы хоһоонноро айбыт эбитэ. Ону мамата улааҕына маннык наар хронигына сылдьар эбит. Уонна миэхэ аҕалан туттарарга брошюрка оҥороммун кинилэргэ биэрбитим. Манна иһин дьэ уонтан тахха хоһооно киирбитэ. Бу Татьяна Петровна хоһооннорун киллэртээбитим. Кинин ныры тальба хоһооннордоох. Аха. Уонна бу бу маны билиһиннэриэхпин баҕарабын айар кута булаҥар куустаран диэн һэр. Бу манна була бу барыларын киллэрбиппит. Маны бу читать диэтэххэ кинигэ курдук кини үчүгэй бааты кырыллан кэлэхтээх. Һэ, көстөр да? Кынапкана баттаатахпытына. Кини арыллахта. Бу. Биһиэхэ баар Устинов Дмитрий Христофорович, бары билэргит буоло, тыл ветерана, кини уус, иҥин ол гынан баран, кини эмиэ бу хоһоон айарынан, суруйарынан эмиэ дьарыктанар. Элбэх баҕайы хоһооннордоох, оһуокайдардаах, олоҥхолоох даже иһэр. Уонна кини былааны кинигэ таһаартарбыта дии бэйэтэ эмиэ. Билэҕиттии олох. Бу маннык бу кини хоһоонуттан бу маннык билсиэххэ сөп. Тиэлиги туһунан айбыт хоһоонун киллэрбиппит. Захаров Петр Петрович диэн бу тиэлигиттэн төрүттээх киһи олор сылдьыбыта. Гиревик бэйэтэ сөп. Киһи нэһилиэкпит эмиэ биир биллиилээх киһитэ. Кини эмиэ хоһоон айанынан наһаа дьахтана сылдьыбыт эбит. Ону бу «Мин хоркум» диэн хоһоонун манна киллэрбиппит. Ону кытта эһиги билэҕит Петрова Людмила Викторовнаны радио. Кини бэйэтэ икки кинигэни таһааттарда. Кини кэпсээни үксүн суруйар. Онно аҕыйах хоһооннордоох эмиэ Манна была бу төрөөбүт дойдутун туһунан табаҕа киһин табаҕаҕа төрөөбүт, ол иһин бу табаҕаҕа тын туһунан хоһооно. Бу Никитина Клавдия Ильинична билэҕит, бу Гаанялаах эһэ бэҕэт этэ. Кини эмиэ хоһоон айарынан дьарыктанар этэ. Э? Кини хоһоонун эмиэ манна киллэрбиппит. Төрөөбүт дойдум тиэлиги диэн. Бубула Татьяна Никитична олорор. Кини эмиэ оҕолорго иһин аналлаах хоһооннорун аһа сирдик айар этэ, ону бу тапталлаах тиэмэһин диэн хоһооно киирэн турар үһү. Петрова Марина Кузьминичнаны билэҕин. Уопсайынан талааннаах киһи барытыгар талааннаах буолар үһү. Аны бу Ирина Кузьминична эмиэ хоһоон айарынан дьарыктанар эбит.

Эмиэ элбэх хоһооннордоох. Дойдутун ахтарын туһунан, ийэтин ахтарын туһунан, бу тохтобукка кини баран сайылааччы, тохтобутун туһунан айбыт хоһооно турар. Бу Иннокентий Афанасьевич билэҕит. Иннокентий Афанасьевич эмиэ бэйэтэ туспа кини брошюрка бэчээттээн таһаарбыппыт. Онно кини эмиэ хоһооно киирбитэ. Кэскилим аһы барбыт. Тиэлигибин таптыыбын диэттэр. Бу ула Плотникова Галина Романовнаны билэргит буолуо эмиэ. Эмиэ элбэхтээх хоһооннордоох. Өссө кини хоһоонноругар буоллаҕына, кэргэнэ Дьулустаан Николаевич ырыа айаршет. Онно бу Окулопко Франзула Константиновна баар этэ биһиэхтобутугар эмиэ. Окулопковтар маамалара кини эмиэ хоһоон хоһоон айарынан дьаныктанар этэ. Олуммор диэн хоһоону манна киирэн турар. Инник бу маннык кинигэ Биир кинигэни маннык уопсай киллэрэн турабыт саайтка. Бу сайтка киирдэххинэ, бу нэһилиэктэр киэнэ барыларын киэнэ баар сөп. Букалара Пера Нахаринский диэни баттаатаххына бу мин мантан ыыппыт кинигэлэрбин манна кинилэр оссифровкалаан ыыппыппыт. Кинилэр манна киллэрэн иһэллэр. Сөп. Холобура, манна эһиги көрөн ааҕыаххытын сөп. Бу ытыс саҕа кэпсээннэр диэн Людмила Викторовна кинигэтэ киирэн турар. Бу Кириэс диэн кинигэтэ киирэн турар. Бу Илина Надя диэн биһиги киэлигиттэн төрүттээх эмиэ уһуругар дьоҕурдаах кыыстаахпыт. Кини куоракка олорор, билигин Саха театрыгар переводчицанан үлэлиир. Маннык тылбааччытына. Кини наһаа элбэх хоһооннуурдаах. Бу Степанида кинигэтин киллэрбитим. Бу Степанида кинигэтин холобура дьонно наһаа наадыйааччылар. Оскуола туһунан кинигэлэр киирбиттэрэ. Бу маннык оттон биһиги бу электроннай библиотекаҕа кинигэлэрэ мээнэ маннык гыналларгар кинигэ таһаартараллар дьоннор һэт таһаартаран бараннар били ардыгар бэйэлэригэр даже ордубакка хаалар эбит. Һэт ол иһин была маннык местнай автордары, олохтоох автордары маннык электроннай библиотекаҕа киллэрэммит биһиги үйэтитэ сатыыбыт. Тоойутэххинэ бэйэтэ үһүтэн хааллаҕына атын дьон библиотекатар эмэ үһүтэн хаалар буо дии ханнары уларсыкка иһин дьоҥҥо иһин баран илдьиргээн иһин адьанан хааларда онтон маннык оҥоһулуннаҕына иһин үйэтиллэн хаалар баҕар мантан ылан кини кэнники эмиэ бэчээттээн таһаарыан сөп буоллаҕа дии олор онон буоллаҕына бу биһиги муниципалитеттан төһө да улахан улахан суруйааччылар тахсыбатахтарын иһин Биһиги бэйэбит айар дьоҕурдаах, талааннаах дьоннорбут элбэхтэр диэн итинник киһиэхэ билиһиннэрэбин. Уонна эһиги эмиэ маннык кыттара кыһааскытыттан эмиэ ким эрэ баҕар айан, тутуон, хоһоон суруйуон, кэпсээн суруйуон баҕарара буолуо дии. Ким да холонон көрбөтөҕө да хоһоон иһин айан тэкиэм миһин ким да боругулаан көрбөтө да дьэ билигин буллаҕына биһиги билсиһэбит дьоннорбут буруйааччыларбыт хоһооннорун истиэхпит билигин иһэ биирдии хоһоону ааҕан иһитиннэриэхтэрэ ол кэнниттэн оҕолор эһиэхэ интервью курдук ыйытыы биэриэхтэрэ эһиги ол эппиэттиигит Светлана Петровнаттан хараныахха. Мин бу Саас буолан диэн коньукуурга, коньукур билиэм этэр хайаатыманы. Оҕолорбун тохтоһукка дьэ баран иһэммин. Саас буолан көгүл босхо сылдьабыт, сааһырдарбын даҕаны сиэннэрбин кытта сааскы өрөбүлгэ үөрэ-көтө сырахалаах атынан тохтоһукпутугар көтүтэбит. Дойдубут барахсан сааскылыы үөрэн мичийэн дьонум кэллилэр диэн уруйдуу көстөр Сымнаҕас салгынынан оҕолорун тыыннарда, дууһата уоскуйар, тугу эрэ арчылыыр, арчылыан булбат, тугу да арчылыан булбат. Иитиллибит дойдубутугар астына утуйабыт, ойон туран араас астарбытын остуолга тардан, ирэ-хоро чэйдээн, чэйдээбитинэн барабыт. Инникитин саныы-саныы Дьэ, уонна сааскы үлэлэр, дьиэ таҥас сууйуута, мас эрбэтиитэ, сылгы аһатыыта, хаар түһэриитэ, сааскы сынньалаҥ күнү кытта тэҥҥэ устар диэтик. Киһи өттө оҕолор туохтуур ээ. Кыра сылдьан, бэс кулаа сылдьан эмиэ ону-маны хоһуйбута иһин буола сатыыр этибит. Эһин ну кынакына баарбаккыттар. Онтон дигэнники бу үлэлии таххан бараммыт сценарий суруйа игин саҕалааммыт үлэбитигэр ону-маны уһуруйар буолла. Ол иһин онтон хайаан бу уһуруйар буол. Холобура те оҕолорго биһиче туохтубут тибы тоғон алта ыллаахка көрөбүт. Таабырын иин оччолорго оҕолор барыта биир таабырын таайдахтарын адайыллылар. Ол иһин бэйэм таабырын иин туохтуй айар этим. Хөртөчө таайан көрүнөрө холобура таабырына таайын эрэ Уҥа илиинэн туттуллабын, уруучукаҕа наарынныыбын, уруоһуйдуурга аналлаах уһуктаах мин буолабын диир баарыйа ол тугуй? Бу инник кыра оҕолорун дьэ токкуйдууллар. Мин аатым оҕолоор, Ындорхоонтос саҕаланар, миигинэн таптаан оонньууллар Миша, Максим, Макаа. Бу массыына. Ити ханын дорхооҥҥо таххартыллара битий? Ым дии. Аан дойдуну көрдөрөр, элбэх чикчини биллэрэр, араас омуктуу саҥарар аптаах дьааһык баар үһү. Во, Харыларыгар бааналлар, хаһан эмэ көрөллөр, Хаска хаһан барыахтааҕын хата хайаан да көрдөрөбүн диир баар үһү тугуй от? Чаһы. Көмө дэни баккойдууллар оҕолор. Аҕыйах ахсааннаах киистээхпин, атырдьахха маарынныыбын. Атыным диэн киниттэн дьону хатараналлаах олор. Биилкэ буол. Ураҕас уһун уктаахпын, туора маспар түүлээхпин, дьиэни-уоту урааһырдыы, дьэ ол мин амалым диир баар үһү. Суох. Тыымматарбын да тыыннаахпын, төкүнүкпүн бөкүнүкпүн, тарбахтарынан да охсоллор, тэбэн да көрөллөр, тулуйабын барытын диир баары. Ол тугуй? Оо, мээчик. Былыр-былыр буолбуту биири да көтүппэккэ, билиҥҥи оҕолорго кэпсэнэр, биһирэнэр, Бэртээхэй диэн баар үһү, тугуй ол? Кинигэ маладьыас Айсэ. Бытархай элбэх тэриллэри бэйэ-бэйэтигэр кэтэрдэн, бараны-бары оҥоһуллар бэртээхэй оонньуур баар үһү. Бо, конструктор. Тарбах саҕа уһуннаахпын, төбөм сытыы, синньигэс, төрдүбүнэн үүттээхпин дии туттар тэрил баар үһү ол тугуй? Инньэ. Күн да буолбатар сырдатар, кыра да буоллар сылытар, груша курдук быһыылаах дьикти тэрил баар үһү. Лампа? Лампа. Бэлиэр кэллэ дуо диэмэн, бэриэтчит мин буолабын, билэр инигитмин киммин, билээччилэр, чэ, этиҥ, туллуктар буот. Аны Бэйэм дьонум олоҕун уруогун өтүктэн, таптаан оонньуур-оонньуубун төһө сөпкө таайаҕын ыаллаах оонньоорум буо итиирдик оҕолорбор бурдук таабырын иин уонна дорҕооннорунан бу хайаан хаҕалаабытым мин һэ уонна оҕолорум үчүгэй өйдөөтүннэр диэн маннык хоһуйан бараммын тугун ис хоһоонун көрдөрө хартыына хайыыбын оччоҕуна түргэнник ылыналлар оҕолор Эһи буоллаҕына эмиэ Васраталыгы үөрэппиттэрэ буолуо, тоҕо диэтэххэ мин бу куонкуруска иһин уонна детсакка сылдьан баран оскуола баралларыгар хоруйбут тоҕус уон алта сыллаахы хоруйбут хоһооммун истин эрэ үөрэппиккит да үөрэппэтэххит да урут бары үөрэтэллэр этэ. Оскуолаҕа бэлэмнэнэн оҕо саадыгар сылдьабын. Элбэх саҥаны билэрбинэн, киэн туттабын, үөрэбин. Үөрэтэллэр манна миигин, болҕомтолоох буоларга, Көрсүө сэмэй, кырдьыксыт киһи бэрдэ буоларга. Айар-тутар дьоҕурбун алтабыттан сайыннаран, аны уонча сылынан ааттаах киһи буолуоҕум диэн. Оҕо сааһым кыһатын мин дьыссааппын таптыыбын, махтанабын эһиэхэ, детсадым үлэһиттэригэр диэн. Ити хааны өрөппүкүт оҕала. Итиэр диги бу тоҕуһун алта ылыттан ылаһуриябын мен. Билигин баланы Бахардаана Николаевна били үксүн үсүгэйдик үлэлиир дьоннору, таһаарылаахтык үлэлиир уона биллиилээ дьоннору, киэн туттан хоһуйар бөһө билиибин олорунан, уонна оллана бэлиэ түгэннэр буоллахтарына ону бэлиэтээн хоһуйааччыбын уонна дьыл кэмнэрин, ханнык баҕара туохха анаам иэйим киирдэ даҕаны олору хоһуйаммын. Бииргэ төрөөбүттэргэ. Бииргэ төрөөбүттэрбин иин олорго анаабыт иин хоһооннорум маннык кыра кыра баһардааны Николаевна үрдээн махталлаахпын. Билигин да те Александр Алексеевич Кокомовка, Иван Николаевич Ивановка иин анаабыт хоһооннорбун хоһуйууларбын иин бу Сипсев Иван Иванович кэньок Сойбуппун өссө кэлэрин Хантаня Николаевна бэчээттэтиэ. Онон эһи бэйэҕит ис санааҕытын, иэйиигитин суруйан бэлиэтэнэн истэххитинэ, ону сааһылаатаххына кэнники туойгут хоһоон буолатаххына ол. Тэпте. Таабын даҕана Ааха. Уонна бу холобур курдук гынабын. Мен бу миэхэ туохтан бэриллибит диэн саныыбын. Ийэм Аа, ийэм Анна Тихоновна диэн баар этэ, кини буоллаҕына туохтуур. Частушкалы маннык бырааһынньыктарга гин ыҥырдахтарына олох сразу кэпсээн түһэн барар ону сөп да болҕомтоҕо тиһин махта Кара, Навина Китет наших кэпсиирин истиэхэйин Билигин кыһыҥҥы олору били ону маҥнайгы хаартыһыытыгар сыһыаннаах хоһоон уруйбутум, ону ааҕан иһитиннэри аҕыс ыйдаах кыһыммыт саҕаланар бэлиэтэ кырса маҥан тунал хаарбыт кылбаарыйан түһэн эрэр, кууран турбут сыһыылар, хара тыабыт хонуубут маҥан сырдык өҥүнэн туналыйда барыта Айылҕабыт барахсан отун маҥан харыстаан, сылаас суорҕан гына сабар халыҥ хаары үллүктээн, кыһын чыгдаан тымныыга халыҥ хаар бытанныгар сылаас олох салҕанар сандал сааһы кэтэһэн, онтон эмиэ саас кэлиэ, сандал күннээх сырдык сааспыт Хаарбыт уулланыы буолуо, сирин-уотун нүөлсүтэн диэн баар уонна Баһаҥа дьыл туһунан суруйбутум баар. Оҕолорго анаан саха саҥнаах кутун туппут кулууп дьиэтин иннигэр хойуу туман быыһынан елка-уота сандаарда, тыйыс тымныы сатыылаан иһийбит чуумпу бөһүөлэк саҥа дьылы көрсөөрү бэлэмнэнэр бэлиэтэ Кыһын Саха сириттэн саҕаланар дииллэринии, Саҥа дьылбыт эмиэ бүгүн саҕаланна биһигиттэн. Бачыгырас сулустаах өндөл халлаан ньууруттан сирилэс тымныы курбуулуур, тыаҕа хабыр тымныыттан утук тостон таскынар, буруу өрө хоройор, оһох уота тыһыргыыр, билиитэҕэ ас буһан дыргыссыта тунуйар, сылаас дьиэҕэ оҕо-уруу күлэн-үөрэн чаҕаарар, саастаах өттө дьоһуннук сэргэхсийэн мүчүҥнүүр, Хара санаа халбарыйар, үтүө киэһэ, аптаах киэһэ, үүнэн эрэр, кэлэн эрэр сэмэй сахам ыалыгар. Дьиҥнээх тымныы оҕонньор аргыар туман бүрүнэн, кырыа хаарга сууланан киирэн кэлиэ дьиэ аайы. Аҕыс ыйдаах аргыардаах кыһын кэрэ киэргэлэ, тоҥмут сүрэх ирэр күнэ саҥа дьылбыт киэһэтэ диэн. Онно ити олорго баҕарыам этэ. Бэйэҕит санааҕытын кыра да буоллар тиһэ сылдьын, тиһэ сылдьын, тиһэ сылдьын, мин эмиэ оттон иһим биириһи курдук оҕо буолар сытаам диэ. Онно ааманнай туохха били хаас кэлбитигэр үөрэммин дьэ хоһоон суруйааччы буоллум. Ити хаҕыс кылааска бүтүм. Бэс туу хаҕыс турала. Онно саас кэлбитигэр сылаас тылаас үчүүй түсү киһи таахтаһа дьатта киирии ох курдук. Онно Сааскы сааскы сылаас халлааммар күөрэгэйдэр ыллыллар диэн уруйбуппут. Ону улаханы күөрэгэй көлө иликпэт. Орго мин этиэм это олох ханаатын тиэдин толкуйдаан тугу көрбүккүтүн тиэдин уонна тын кэнники кыра-кыра мунньулла-мунньулла иһин баҕар кимнээр улбуһуруйааччы буолартаккаккыт. Шакетев нашкам Антиантик шнатылла верехаи. Үтүө күнүнэн күндү оҕолорум миэхэ хомуска сылдьыбыт оҕолорум. Мин манна бу манна тиэрийигэ аҕа уһуон икки сыллаахтан десантка наратах ини билигин администрация дьиэтэ көтүллэн турар дии урут чуораанчык диэн онно үлэлээбит заведующая выполнена Активгина Николаевна Павлова Марфа Яковлевналыын наһаа үчүгэйдик үлэлээбиппит Онну баллана, мин оҕо сылдьан баллана, манна Марфа Яковлевна дьиэ Ющенко Шура диэн баар этэ уонна буоллаҕына ити Ларида Николаевна аҕата Николай Кузьмич кыра эрдэхпиттэн ыһыах наһаа үчүгэйдик оһуокайдыыллар этэ. Ону наар көрөн ити билигин Любовь Ивановналаах олорор сирдэрэ итинник кулууппут итиннэ баар этэ, мас кулууп. Эрдэкинэ миэстэлэригэр. Онно олох кыра оҕо буоллаҕым дии. Оттон иһин начальник наһаа ыллаҕын тирииһиргээн истэр этим. Онно кинилэр истэлэрэ хайааммын наар үтүктэр этим эпти Онтон кынаммын оһуокайытынан уопсайынан хайаабыт. Баҕарар этим, ол гынан баран оҕо сылдьаммын олох оһуокайдаабатаҕым бу диэн. Уоран көстө Павловскайга тохсуска үөрэнэ сылдьыбытым. Онно биирдэ туохха похуокка баран бараммын онно оһуокайдаабыппын оҕолор соһуйбуттара. Павловскайга. Биһиэнэ кылаас оскуолабыт аҕыс эр кылаастаахпын. Ой, мин кыра эрдэхпиттэн били хайааммын ыннык. Аны гестапотыгар балана билиҥҥи курдук сахалыы хоһоон игин оҕолорго сөптөөх олох суо ньууччалыы, аны бэйэм ньуучалыы мөлтөхпүн. Хаһыаттаан, аны библиотекаттан кэлэн киирэммин наар онтон оҕолорго хайаан, онтон сахалыы оҕоҕо сөптөөх хоһоон олох суох этэ Ото хайамын ол кыһалҕаттан оҕолору үөрэтээри кыра-кыра кынай Өктөөп бырааһынньыга диэн буоллун, Саҥа дьыл диэн буоллун, онно маны кыра-кыра кынай бэйэм айа үөрэбин. Кыһалҕаттан үлэлиир оҕолорго үөрэтэн баҕаспын. Та мин эһиэхэ буоллаҕына, уопсайынан киһи биһи сахаларбыт дии, сөп? Саха тылын олох өрө тутуохтаахпыт, сөп дии. Саха тыла суох буолла, сахалар суох буолан хаалан. Ону олох өйдөөн, сахалыы саҥарын, сахалыы өс хоһооннорун, таабырыннары, ырыалары, ол онно эрэ буолбакка иистэнэллэр иин ити ийэн наһаа үчүгэй иистэнэллэр. Онно олох үөрэнэ өр, билигин. диэн ана хантан төрдүлээххитин төрүттээх этэн билэр. Холобур, оттуур сирдэригэр ону олох Кыратык бэлиэтэниэххэ түһүмнэн биһэрибит. Мен холбур ийэм аҕам хайа туохтаахтан итиитили хаастаах-хомустаах онно олох илдьибатах буоллаҕым дии. Ол иһин билбэппин. Эпчи. Онон буоллана билигин олох оҕо эрдэхпитинэ сахалыы тылгытын, э, аймахтаргытын уонна э, сиэри-туому тутуһары ини олох билэ-хата Ону саха тыла суох буолла да бии суох буолан хаалабыт. Ону өйдөөн эптэ. Онно балланыттан мин бу урук хаһан айбытым эбитэ буолла. Урукку олох туһунан айбы хоһоомун аалыахпын баар. Маны өйдөөн истээрин. Сүүрбэһи сүйэ Алта уону сэттэ уону сылларынааҕы мин онно били оскуолаҕа сылдьан үөрэнэр кэмнэрим. Ол кэмнэри айбытымыт, ону өйдөөн иһиннэр чэйиҥ эрэ атастаан, эдэр сааһым кэмнэрин санаан өйдөөн тураммын, кэпсээн ылыым доҕоттоор Сүүрбэһис үйэ алта уонус сэттэ уонус сылларын сэһэргии түһэр буоллахха, сэбиэскэй былаас сатыылаан, үлэ-хамнас оргуйан, үллэ турар кэмигэр уон аҕыс сүүрбэ ынаҕы соҕотох ыанньыксыт бырааһынньыгы өрөбүлү билбэккэ төгүрүк сыл ыыра. Түөрт уон биэһин субан сүөһүнү, ол да кыра сүөһүлэри, борооскулары биир үлэһит көрөрө Үлэлиир илии тиийбэккэ, Михайлов Ньукулай биригэдьиир, Баһардаана Николаевна аҕата биригэдьиир этэ сүөһүлэргэ, умса төннө түһэрэ, үчүгэй таҥас-сап, дьиэ-мала, сала, компот, халбаһыы, биирдэ эмит көстөрө. Туттуллар диэхэ дружба, эрбии, станок, электрическэй струус, таҥас сууйар массыына, пылесос, тирей, чааһынай массыына, трактор диэн иһи өйбүтүгэр да оҕустарбат этибит. Оннук олох суох этэ. Ол да буоллар илии ыарахан үлэтин көтөҕөн, сүгэн үлэлээн, күргүөмнээхтик, иллээхтик олорор үлэлиир этилэр. Эдьиийбит Мария Иннокентьевна кэпсээн-ипсээн, күлэн-үөрэн, кэрэ дьикти таҥастары быһан-отон иистэнэн, кулууп дьиэҕэ үгүс дьону түмэрэ, аны убайбыт Дьаакып Уоһукап улахан мааны кыыһа Ющенко-Шуура күөрэгэйдии дьытылас көмүс куоластаах. Чабырхахха оһуокайга хору ансаамбылы икки-үс куолаһынан ыллыырга үөрэтэрэ, айылҕаттан айдарыылаах, кылыһахтаах күөмэйдээх убайдаатар убайбыт Николай Куһумуус ыллаан дьүрүһүтэн бардаҕына оҕолуун, уруулуун, киһилиин, сүөһүлүүн дьикти кэрэ айылхалыын сэргэхсийэ түһэрбит, саҥастаатар саҥаспыт, өрүүнэлиир эмчиппит, оҕолорун сиэннэрин түмэн тардан үлэлэтэн, көрө-дьаһайа олорор Ырыаһыт иистэнньэҥ бэрдэ, сүбэһит, амаһыт, туйгуна, ыараханнык ыалдьар кэмнэргэр имэрийэн, томоруйан, саҥаран, иҥэрэн, сүбэлээн, эмтээх араас оттору хомуйан, ыраастаан, хатаран, таба туһанан, харахтан сыыһын бут курдук эмтээн-тоттоон үтүөрдэрэ. Онон оҕолорум ото ким биэтэр ол хайаан да маннык киһи буолбатах. Баҕар ким эрэ эһиги Уонна үөрэххитигэр кытаатыҥ. Сүрэҕэлдьээбэккэ ааҕан уонна туохха баҕараргытын кыра эрдэххиттэн бэйэҕит мин улааттахпына туох үлэһит буолуохпун сөбүй диэн киһи бэйэтин бэйэтэ кэтээн иһиттиэхтээх. Туохха дьоҕурдааххытына. Һык, инньэ диэн тураммын үчүгэй баайдык үөрэнин, иллээх-эйэлээх буолун, бэйэ-бэйэҕитигэр көмөлөсүһүн, сахалыы тылларгытын олох өрө тута сылдьыҥ. Далакайын, Дьэһэн Кутузовна, Анна Николаевна Кунаска биһар кэлэн хаҕаннартан эмиэ билиһиннэриэхтэрин, бүгүн эмиэ биир эмит хаһаанын билиһиннэриэ көрдөһүөхэйин. Мин бэйэбин наһаа да хоһоонньу курдуйун санаммаппын гынан баран просто харахпынан көрбүппүн хоһуйабын диэн ааспыттан иэппитим дии. Дьэ ол курдук эмиэ этиэм би кыракый сиэттэрбин билигин көрөн олоробун. Олох дикти үчүгэй минньигэс дьоннор олордаар дүкүндии диин этиллэр олох кырдьык. Ол туһунан кыратык сиэттэрим туһунан хоруйбуппун ааҕыаҕым. кылгас гына. Элэккэй бэйэлээх сиэнчээннэр эймэһийэ айдааран, эйэргэһэ куоһаннар, эмэхсийбит сүрэхпин эдэрбэр түһэн түһэрэн аймааннар, элэстэтэн ылларан элбэхтэ тэпсэнэтин эрчийдэх, эрчийдэхтэрэ сүһүөхпүн. Чуопчаараллара үчүгэйин, чугдаараллара дьиктитин, чубугураһар чыычаахтар Чоҕулуннуулара абалааҕын чып хара харахтар чөкчө туттулар дууһабын диэн суруйбутум. Бырайдаан сиэттэрбин аата таптыырын көрөн суруйдум. Билигин буоллаҕына оҕолор эдьиэхэҕэ бэйэлэрин боппуруостарын биэриэхтэрэ. Аны ким эппиэттииринэн эппиэттээн иһэргэ. Ким хаалыырый оҕолор?

Ото ону өйдөөн көрдөхпүтүнэ, ити улуу улахан суруйааччылар суруйбуттара хайдах буоларый оҕолор? Хоһоон рифмата сөп түбэһиэхтээх диэн. Ол аата бурдук билигин оннук ограничение туох хаайыы суох. Урут буолана барыта биир дорҕоон таһаҕаланыахтаах бурдук строка уонна бүтэһигэр буоллаҕына эмиэ сүһүөҕэ

таһааран иһэбит сөп. Уонна буоллаҕына урут боскуолаҕа саркыл Десаккыл нихрыттахпыта бу оҕо мишээри диэн кинигэ таххабыта улуус үрдүнэн. Оны десаат атын десаат үлэһиттэрин мантан ылан ол миэ хоһооннорбутун эмиэ туһаммыт буолуохтаах.

Хайатахынан таппаккары далалаан суруйан баран иһиэххитин сөп буолуо. Уонна хаамай хаамай суруйар тохтон суруйаллара дьэ суруйааччылар кими эрэ таптаабахтарына. Эп олору кыыс уолу таптыыр да, уол кыыһы таптыыр. Онтон маннык суруйааччы буолбуттар эмиэ элбэхтэр дии. Таптал туһунан айарга дьиктитиктээн дойдубуттан киирииттэн баран дии устудьуоннуу гинник. Оны дойдун ыңнырга ахтабыт. Ол онно не дойдун туһунан баҕарбатаҕын да иһин тоһуйаҕын. Олох изиһиттэн тахсан кэлэр. Төрөөбүт дойдубут наһаа үчүгэй диилигибит. Менен миитен баҕарары? Миитен Хоһоон айарга туох нааданый? Кинигэ ааҕыахха наада уонна биэн эрдэ бу туран тыллаах уонна гиэҥиттэн, ийэҕиттэн, аҕаҕыттан. Олору Татьяна Петровна ийэтэ ынырык частушкалыы бүтэр. Хоһооннорбутун үксүн туох ханныгытый? Хоһооннорбутун үксүн туох Хоһоонноро киһи өттө этиэттим диэ. Үчүгэй ахтан ханаан аһараҕын бэлиэ дьоҕурдаах дьоннору эбэтэр бэйэн урукку оҕо сааскын киһи сааһырдаҕын аайытын эһи курдук кыра сылдьыбыт оҕо сааһыстаныыра холобур ол туһунан бу мин хоһооммун истэн эрэ ола хараххытыгар туох көстөн кэлэрий сааҥыран истэҕим аайытын санаан кэлэбин оҕо саастыкын сибэккилээх сыһыыларбын сөтүөлээбит хомпур ахпын Сайылыкка күһүн тахсан малааһынын алаадьытын, оҕо-аймах бииргэ түмсэн үөрэ-көтө оонньуурун, самаан сайына сатыылаабыт сайылыкпын, таас күөлүн, оҕус мииммит, уу баспыт, орой мэник оҕо сааспын Кырылас кумах кытыылаах, ыраас уулаах элгээммэр күнү-күннээн умсаахтыы, чомполоно сөтүөлүүрбүн, түптэ сыттаах тиэргэн устун мохсуолуурбун, лапталыырбын, ынах ойуурун иһигэр туорааҕынан бырахсарбын. Сайылыгым оҕолоро, оҕо сааһым доҕотторо, сырдык ыраас мөссүөннэрэ умнуллубат өйдөбүлүм. Өйбөр-сүрэхпэр иҥэрэн өрүү илдьэ сылдьабын, үгүс үтүө өйдөбүллээх сайылыкпын, таас күөлбүн. Отон уга оһуордаах, дьэдьэн уга киэргэллээх, күөрэгэйдиир чыычаахтаах сайылыкпын ахтабын.

Эмиэ туллар бу. Эмиэ туллар бу. Бастакы хаар түһүүтүн, сөҕөҥҥүн, кэтэһэҕин аҕай буор күһүн арда ыйын буҕалатта. Онтон ыпыраас Ола уучумпуга үчүй байы күҥҥэ хаар түһэн намылытара олох киһи үөрэр аҕай боттонто. Дойду ньуура туртайан ыпыраас болан хаалар. Онтон өрө көтөҕүллэҥҥин ман хайдар үчүй байтик эппит киһи диэҥҥин дэ ону хуруннаххына диэн. Айыллан. Хаар туһунан хорҕан наһаа бэхсеп оннугуллаҕына саамай элбэх суруйааччыларга көмүс күһүн туһунан. күһүн маннык наһаа золотистый буолан турар бытта дии бириэмэтигэр. Оо, онно айаллар Мен олох соҕото олорон суруйарбыттан. Уонна буллаҕына дьоннор үксүн маннык каналлар эбит. Ыараханнык ыалдьаллар дьиэ балаһаа киирэллэр игиммит да ити бириэмэтигэр эмиэ аһаа маннык тууйуллубуттарын таһаараары эмиэ айаллар эбит дьоннор хоһооннору. Ол бириэмэтигэр оччоҕуна маннык санааҕа үчүгэй буолар, ыарыыгын кытта эмиэ түргэнник охсуһар буолар эбит. Сэрии буолбутугар эмиэ туохтаан маамата Эмиэ долгуй да долгуй буолбут. Онтон эмискэччи айта-бэртиччи хоһооннор киирэ кэлбиттэр. Били долгуйбут дуоҕа. Эмиэ хоруйбут. Оҕотугар долгуй. Оҕотугар долгуй. Балыа атамын хайаабытым. Үөрдэ атамын операциялаан ата. Оны ханаамын эмиэ хоһоон суруйбутум. Оҕолор билигин барыга бары баҕарааппыт тоҕула. Холобур бу мин туохха баарбыт эппин дьэ көрүн эрэ, истин эрэ. Хаһан эрэ хомпур эҕим хатыҥ мастар хаххаларыгар Үмүөрүспүт үөттэр күлүктэригэр суккулла устар буолара. Оччолорго оҕо сылдьан орой мэник оҕолор уһун күнү күннүктээн үрэхтэн тахсыбат буоларбыт. Кылыгырыы устар сүүрүктээх, кырылас кумах биэрэктээх, хомпу үрэхпит элгээнигэр сөтүөлүүрбүт умсаахтыы, сайылыгым оҕолоро сарсыардаттан саҕалаан сайыҥҥы күн айхаллаан сөтүөлүүрбүт сөрүүргүү. Саастаах үрэҕим устунан тохтоло суох сүүрэрбит, ыраас уутун ыймахтыы ытыһан ылан иһэрбит. Үрэҕим үрдүнэн кытыла, кыһыл хаптаҕаһынан симэнэрэ, ураты кэрэ көстүүтүн өссө ордук тупсарара. Оҕо сааһым үрэҕин олус суохтаан ахтабын, олуһун диэн хараастабын, уолбут элгээнин көрөммүн. Хаһан эрэ, баҕар, хойут, Кэрэ көстүү хатыланан, Хомпу үрэҕим кылыгырыы, Сүүрүгүрдэ устуо дуо диэн. Ол урукку үрэҕим кэнники хаһан эрэ эмиэ оннук буолуо дуо диэн бу хараастан туран суруйба. Киһи үөрдэҕин эрэ хоруйбат эбит. Араас туруктуттан көрөн хаһан баҕарар айахтан сөп. Оннугун Айар күр түмсүү эһиэхэ суолтата. Айар кут суол, түмсүү суолтата бу көрбүппүт курдук биһиги бу түмсэн олороммут бэйэ-бэйэбит хоһуйбуппутуттан уопут атастаһабыт, айарбытыгар туох эбии уопут атастаһан тупсар буоллаҕына эрэ туохпут. Уонна буоллаҕына биһи хоһуйбуппутуттан холобура ити оҕолорго аналлаах хоһуйбуппутун дьэ саад оҕолоро оскуола оҕолоро ылан туһаннахтарына биһи үөрэбит алай Уонна бу билигин мин хоһуйарбыттан бэйэм үөрэбин, тоҕо диэтэххэ, холобура ити бу Алена эһэтин хос эһэтэ буолабыла да? Э, Уйбаан. Эһэ. Буотал туһунан хороҕоло билбэттэр бу холобура, һэ? Ону биһир бу киһи туохха дьоҕурдаах этэй, туох ситиһиилээх этэй диэн ону хоһуйан хаалларбыппыт. Кэнники ылла да бу мин эһэм туһунан эбитэ диэн, эһэм оннук киһи эбитэ диэн киэн туттан билэр, көрөр, кулгасуордара кэҥиир буолла дьыбатта. Буот оннукка туһаайаммыт,

Кыра кэпсээн да oluyor. Людмила Викторовна кэпсээн бөҕөнү булуйар дьоҕулар. Аахпыккыттар Людмила Викторовна кэпсээннэри библиотека барбыттар. Вот онтон ааҕарыйа. Итинэ ити кириэстиэни кылгастык кэпсиибин да болар. Ити кириэстиэн кэпсээни кини боллаҕана бу тиэһигигэ Элэрдьэн дьиҥнээх буолбут түбэлтэттэн суруйбутта кинигэнэһэр. Бу наһаа үчүгэй кэпсээн. Маны биирдэ эмэтэ ылаҥыт бу электроннай библиотекаттан миигиттэн көрдөөҥҥүт ааҕааччылар. Эт, тоҕус сылга. Кини буоллаҕына манна үлэлии сылдьан кыыс буолан кэлэн үлэлии сырыттаҕа дии Людмила Викторовна. Онно үлэлии сылдьан кириэс буолан ылбыт эбит. Ол кириэһэ буоллаҕына куһаҕан дьайыылаах эбит. Куһаҕан дьайыылаах эбит. Ол онтон сылтаан кини манна олох арааһынай ономаны көрбүт. Ол кириэһи булуоҕут. Оны кини булаары кэпсээн кыны хоруйбута. Олох таххан була дии киһи оҥоҕуттан хаагайы. Ани олох. Итинэн баран стахан кула диэки баран стаха бати киһи оҥоҕутта дии.

Аргыһыт ийэлээх-аҕалаах оҕолор дьылхаларын туһунан һэ наһаа үчүгэй буолуо киинэтин көрөөн эрэ киһи ытыыр киинэ уонна бу улахан оҕолордорго аналлаах кылгас кылгас кэпсээннэр

Ютубка бааллар киэрэни көрөн биэзэмитин тирэһиргээн вот итинник курдук конно вопростарга бүттүлэр да олар Чэ оннаттан бүгүҥҥү көрсүһүүттэн эһиги баҕар туох эмите үчүгэйи ылбыт буоллаххытына эбэтэр айыаххытын тутуоххутун баҕарбыт буоллаххытына олох кыбыстыман оҕолор айар тутар кыра кэпсээннэ да уруйуммут кырдьаах кэпсээннэри да уруйуоххутун сөп Билигин булам маннык иккиңитигэр бу эһи группа курдук олороҕут ди түттүү тылы биэрэбит сөп адьака түргэнник хоһоон айыахтаахыт түөрт строкалаах һэ ручкалаахыт да саас диэн хоһооммут сөп сааска күммүт сылыйан хаартан чалбах таҕыста Кырыыһаттан, муус чопчуттан ыраас таммах чурулаата Сандал саас тиийэн кэллэ, чаҕылхай күммүт харахпытын саатар саатарда. Таммах саккаан таҥаспытын инчэттээк, чалбах аайы кустар түстүлэр